ndinoda kukukwazisai vana baba nana mai zvakare vakomana nevasikana mhuri yose yavana vamwari in all the corners of zimbabwe in all the corners of africa and all over the world eh, ndinokukwazisai muzita rajesu kristu Ndinouya zvakare neshoko ndinotenda kuti kwese kwandinokuwanai ndinokuwanai muri vapenyu mudzimba nomumabasa nomumaoffices nemuminda nekwese kwatinogara panguva iyoyi yakaoma yakadai pamazuva iwaya okupedzisira tariro yedu tinongoiwana muna kristu jesu tariro yedu tinoiwana mushoko ramwari Kusimbiswa kwedu nokunyaradzwa kwedu tinokuwana mushoko raMwari. Just want to encourage you from John chapter number 11, the gospel according to John, verses number 1 kusvikira verse number 5. Inoti now as Jesus passed by, he saw a man

I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I am the light of the world. Pana pa Jesu uri kusangana nemurume akaberekwa ari bofu. Vadzidzi vanobvunza Jesu kuti ndiani wakatadza kuti munhu uyu azvarwe ari bofu vabereki vake here ndibaba vake here ndimai vake ndiye here naturally isu savanhu when calamity falls on us when anything bad happens to us when negative things fall on our way we begin to feel condemned we begin kufila kuti weare guilty somewhere nekuti zvakadai hazviitiki pasina anenge atadza nguva dzose toda kuwana anenge atadza toda kublema somebody toda kublema umwe munhu noda kwesituation yatinenge tawirwa nayo but i want you to know that in this world this world is a cursed world from the, from the fall of adam mwari unoti kuna adamu nyika yatukwa nokuda kwako ichakumerera merera minzwa namafeso John unotaura kuna 1 John chapter 5 unoti iyo nyika yese iri mumaoko owakaipa saka zvakaipa zviri bound kuwira vanhu zviri bound kuitika zvirwere zvisingarapiki even ana coronavirus ivava maaccidents maearthquakes macyclones zvakasiyana siyana madivorces madisappointments anoitika muvana vavanhu because weare still in this world But I just want to say to you, kana uchiwirwa nezvinokuwira rega kurasa rutendo rwako netariro yako kuna mwari jesu unovapindura achiti havasi mai vake vakatadza havasi baba vake vakatadza haasiri iye wakatadza asi kuti mabasa amwari aratidzwe paari mabasa amwari anofanira kuratidzwa paari let me say to you people of god every situation that is

The works of God be revealed in those circumstances. I don't know situation yawakatarisana nayo. Handizivi situation yekubasa kwako, situation yemari dzako, situation yemarriage yako, situation yekuchikoro, situation yako yawakatarisana nayo. Iyoyo ndoinonzi mairi mabasa aKristu Jesu. anoda kuonekwa mabasa akristu ngaavonekwe i pray that jesus may reveal his mighty works in your situation kana huri urwere i reverse that sickness in the name of jesus christ if its that pain ngaibviswe nezita rajesu kristu whatever situation yawakatarasana nayo mabasa amwari ngaaratidzwe mumhuri yokwenyu ngaaratidzwe mubasa rako muvana vako mumari dzako misodzi yako ngaipukutwe misitoro inorema ibviswe tina jesu unoshanda tina jesu unoita mabasa is the same yesterday today and forever as long as you put your trust in him he will never let you down ramba wakatarira kuna jesu ndoda kuti kumhuri yezimbabwe ngatirambei takatarira kuna jesu situation yatiri senyika politically socially economically even neurwere hwatakatarasana nahwo hwecoronavirus simba rakristu jesu rofanwa kuonekwa nezita rajesu tinokunda tinobuda breakthrough yedu tinoiwana nyika ngairopafadzwe vanhu ngavaropafadzwe mhuri ngadziropafadzwe kereke yajesu kristu iropafadzwe muzita rajesu kristu god bless you